Җир йөзендә иң кыйммәтле нәрсә кеше гомере. Күптән түгел Лесной авылында агачтан эшләнгән иске йорт янып бетте. Алай гына түгел, соңыннан йорт хуҗасының сөякләрен генә табу мөмкин булды. Санаулы минутларда янгын бүлеге хезмәткәрләре Леснойга барып җитсә дә, ут ялкынын туктатам димә. Әйе, юл һәлакәтләре, табигый хәвефләр, янгыннар кеше гомерен куркыныч астына куя. Шуларны булдырмау, булган очракта, кешенең гомерен һәм милкен саклап калу янгын бүлегенең төп эшләренең берсе. Безгә хәзер безнең пожарный частьтә ЕДДИС урнашкан, күбрәк хәбәрләр керә инде 112 аркылы, бу берьюлы безгә дә килә, полициягә, больницага, шул службаларга килә, без моңа реагировать итәбез. Хәзерге вакытта безнең 48 юл һәлакәте теркәлгән безнең аркылы инде, бу күбрәк Кешеләр нинди дә булса тән җәрәхәте алу или техникага кысылып калалар, аларга ярдәм кирәк булган шул очракларда без чыгабыз. Үзебезнең генә көч җитмәсә, Шәмәрдәндә безнең бар отряд, спасатель отряды, алар киләләр булышырга. Быелгы очракта аларның андый ДТПларга килеп, безгә ярдәм иткәннәре юк. Безнең үзебездә аппаратура җитәрлек. Һәр һәр пожарный спасатель квалюкациясенә ия. Алар елга бер мәртәбә без аларны сдавать итеп, үзебезнең белемнәрне күрсәтеп торабыз. Шулай ук кирәкле аппаратура бар. Теләче районының гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе ике мең дә дүртенче елда оеша. Янгын сүндерү бүлегендә эшләүчеләр чиратлашып тәүлек буе кизү тора. Бу һөнәр ияләренең эше тынгысыз булса да, биредә эшләргә теләк белдерүчеләр аз түгел, аларга билгеле бер таләпләр куела. Безнең янгын сүндерү бүлегендә хәзерге көндә 40 кеше эшли, шуның 32 се янгын сүндерү өлкәсендә эшлиләр, бу водительләр, пожарныйлар, начальник караула состав составында. Без инде хәзерге вакытта бездән таләпләр шундай, күбрәк без тырышабыз армиядә булган, армиядә хезмәт итеп кайткан, алар инде дисциплинага өйрәтелгән, бу безнең эштә дисциплина бик кирәк. Бүгенге көндә районның барлык авыл хуҗалыгы оешмаларында янгын сүндерү автомашиналары бар. Янгын сүндерү машиналарының төзек булуына игътибар бирелә, елдан-ел янгын сүндерү машиналары да яңара. Дөнья алга барган саен проблема да күбәя. Ә инде хәзер элеккеге шикелле пожарный машиналар бик иске түгел, но шулай да беренче ходта безнең 2009 нчы елгы КАМАЗ 8 тонна су белән тора, икенче ходта инде ЗИЛ, аның проходимость әйбәт, ЗИЛ 131, бу инде 92 елгы, бик яңа түгел, без аны төзек хәлдә тотарга тырышабыз, аннары инде резервта Тагы бер ел тора. Монысы инде өченче ранг пожарларга чыккан вакытта кулланабыз. Уже килеп үзебезнең көч җитмәгәндә кулланабыз. Ну, суга килгән чиракта пожар сүндерүдә безнең күбрәк авылларда була инде. Анда Кыш, кыш көннәрендә менә әзрәк безгә авырлыклар була. Су, сулыклар боз, боз каткан була, шулай ук кайбер вакытта юллар, юлларның состояниесе бик әйбәт түгел. Вакытында чистартылмаса, бу безгә комачаулыклар тудыра. Район янгын бүлегендә 40 кеше эшли, көн саен ун кеше кизүдә тора. Телефоннан хәбәр керүгә, шуның бишесе янгын булган урынга чыгып китә. Икенче урында бер үк вакытта хәвеф-хәтәр чыкса, ял итүче икенче группа ярдәмгә ашыга. Угрыдан кала, уттан калмый дигән белән һәркем килешер. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда, быел янгыннарның саны арткан.
Теге елны бу вакытта безнең биш пожар булган иде, ә быелгы көндә уже тугыз. Күбрәк бу электр аркасында күбрәк чыга, шулай ук кешеләрнең үзләренең саксызлыгы аркасында чыккан пожарлар да бар. Шуның быел берсе безнең чүп яну очрагы булды. Монда уч чырып булды, күп булмаса да, но моны пожар итеп аласы булды. Шулай ук бер поджог үзе тотып яндырды ин бу Ормширмә авылында. Шундый пожарлары да бар. Но күбрәк инде менә электр, электр буенча, электрның төзек булмавы аркасында күбрәк пожарлар шуның аркасында безнең район эчендә. Район янгын бүлегендә профилактика һәм пропаганда алып баруга зур игътибар бирелә. Аеруча ялгыз яшәүче өлкәннәр янында булып, аңлату эшләре алып барыла. Янгынны сүндерүгә караганда аны булдырмый калу отышлы. Яңа ел алдыннан биредә эшләүче хезмәткәрләр сату нокталарында булып, тикшерү уздырды.
Һәрбер әйбернең сертификаты булырга тиеш. Сертификаты булса, аларга ярамый. Безнең Теләче районында пиротехника изделиеләр сату тыелган, ә гирляндалар гына сатыла. Шунлыктан Гирляндаларга сертификатлары кибетләр тикшерелде, бөтен сертификатлары бар, ә пиротехнический изделиеләр сатылмый. Буш вакытларында янгын бүлеге хезмәткәрләре спорт белән шөгыльләнә. Үзләренең һөнәри осталыкларын республика бәйгеләрендә сыный. Район күләмендә үтүче иҗат фестивальләрендә дә район янгын бүлеге егетләре иң активы. Җыр-биюдә алардан да остасы юк.